Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dorogiý Türkmenistancy Çeşmelerimiziň habaryna görä on dört, on bäş ýaşly ýetişip barýan gyzlaryň zorluga sezewar bolýanynyň sebäpkärleri şol Gurtly obada ýaşaýan çüýrük tohumyna degişli adamlarmyşyn. Şol haramdagyň ýegenleri hemem şolaň janpenalary. Şu haram işe baş goşýan manýaklaryň hemmesi şu ozal haramdag Berdimuhamedow şo Gurtly obasyna diş dogtor bolup işlän ýerinden çykan şolaň. Hemmesi Gurtlydan çykýanlar şolaň. Bu zorluga sezewar bolýan gyzlar Esasy şol öz obasyndanam bolsa ýaňky gurtlydanam bolsa ýöne şo çüýrüklerden bolmasa olaram zorlaýarlar. Onuň gapdalyndaky gypjak obasy, onuň aňryýanynda ýaňky bi Errikgala diýä, Gökje diýä, Bagyr diýä, Ýalkym diýä şol obalardanam şoňalak Planyň gyzy zorlanypdyr diýilýän gürrüň çykdy. Hökümet we haramdag Berdimuhamedowyň özi bu zatlara asly üns berenok. Hiç zat bolmadyk ýalak. Ol haram işi edip ýörenler bolsa, gaýtam hondan bärsi bir ullakan iş bitiren ýalak, aý pylanyň gyzynyňam gulajagyny kesdik diýen bolýarlar, oň gyzlagyny aldylarda indem oň gulagyny kesdik diýen bolup gürlýärler. Hökümedem, senem haramda Berdimuhamet, siz bu zatlara seredeňzak, seň piňiňe-de däl, bu bolup ýören işlerden, hamala hiç zat bolmadyk ýalak. A seň ol haram ýegenleň bilen ol haram janpenalary hondan bärsi oturan-turan ýerine öwünşip ýörler, ana, pylanyň gyzynyň ammara gulajygyny kesdik, A plan owadanam o gyzyň gulajygyny kesdik diýen bolup. Habaryň barmy şo zatlardan seň? Näme üçin bular jogap berenak kanunyň öňünde? Seň ol manýaklaň iň öňüne düşüp ýöreni ol seň bol o ýegenleň-ä. Ol seň o Hajy Hažžygyňdan, Şamy Şymyryňdanam öňe düşüp, eň iň esasy manýagyň adyny bilýäňmi, kimdigiň şol? Hä? Kemal tentek. Rejepow, Oň inisine öýerdiň sen Çaryýarow o taýda. A ýöne olar şo, şolar üýşen ýerinde bulaň edip ýören işleri. Sen habaryň barmy mundan? Bulaň arkasyny kim tutýa? Ha? O Belliýewlermi, Welliýewlermi näme bolýanky ol Jan penalary, hä? Söhbet pişşe bilen ýaňky ol Selim pişşe. Hondan bäri towara batyrsyran bolup ýörler. Biziň çeşmelerimiziň berýän habaryna görä, şu eden etdilige garşy çykyp bilen ýigitler bar. O sen bütin Türkmenistanda etdirip ýörsüň-ä muny. Ýalkymly oba-da ýalkymly ýigitler çykdylar. Habaryň barmy? Gijesine geldiler bular. Ýaňky siziň ol ýaňky çüýrükleň obasynda gurtla. Swetaforyň öňüne gelip çagyryp, Geliň, haýsyňyz erkek bolsa çykyň diýenden. Uruşdylar-a gije, habaryň barmy? It ýenjeni ýalak ýençdiler seň çüwrükleňi. Mundanam mara bular ync almadylar. Ertesi gün siz köplük, biz azlyk diýip, ýene bulara strelka berdiler, ho botaniski sadyň ýanyna. Otagam baryp urşdylar. Otaýda-da it urşan ýalak urşup otaýda pyçaklaşan adamlaram bar diýýärler. Gelýän habara görä. Ýöne ýalka mllaň ýanyna soň barybilýän näler seň ol haram ýegeniň bilen o haram jan penalary. Men saňa şu zatlary saňa ýetirip ertir birleşen milletler guramasynyň aýallar komitetiniň öňünde meň habarym ýokdy diýip gürlemesin seň iberen adamlaň. Bu zatlar ýöne meniň oýun zat däldir ol zorlanan gyzlar. Düşnüklimi? Seň ol eden etdilik edip ýören ýegenleň. Senden başgada men häzir bara Habiba ýüzlenjek bolýan. Habib! Sen är ýigit. Sen musulman ýigit, sen bular ýalak bara we söwhet pişşe, Selim pişşe ýalak, haramlyga baş urup ýören adamlar bilen gören ýerde suratyňy aldyrdyp, sen özüňi kiçeltme inim. Sen musulman çagasy, sen öz döwletiňde etdirersiňmi şony? A bulaň bolýan gaýdýan pohy ýok. Binamys bir topar. Güýjüne daýanyp bar, ejize ganym. Halkyň haky bar, narod imeýit prawa. Halal ýola azat ýola atlanalyň-a, atlanalyň.